yɛasan ama akɔ ababia mu de aba adom tv so manhyia ɛkɛseɛ mneɛ wei na dwaberem a yɛde kan de ato anim sɛ ɛnɛ apɔmfoɔ mpempem ɛna aba bɛhyia ɛwɔ ha ne nyinaa yɛde na afia kɔ bi sɛ wa ampem a ɔtɔ so mmienu na yiyɔ a yɛyi ɛyɛ deɛ mpanimfoɔ yɛ amammerɛ kwan so ɛde apere nkwahosan ma nnipa a Ɛbɛba yie no na afei nso ɔte Asanteman ho sɛ bɛyɛ mmusuo anaasɛ ɛsɛn biara no ɛntumi mma. Na manya me nuabɛma Michael Afrane, kuro bi a ɔtwa sini, wonim sɛ ɛba sini twa mu a, ɔtaa yɛ kɔmfoɔ pa ara. Ɛnnɛ yi, so waduru ne deɛ mu sɛ kɔmfoɔ a ɔtaa yɛ no ɛne wei ɔtwa kɛse no?

nimdeɛ bi firi mu, na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛma me huro a, mɛtumi yɛ dɛ apɛfɔn me. Yeah. Nti na yɛ sɛ wobɛbɔ apɔɔ. Mebɛbɔ apɔɔ. na aba ɛ, deɛ no wahunu. Nokora ni, ɛɛ, wei kyerɛ sɛ yɛamanneɛ ne yɛamammerɛ ani kwan sɛ yɛto twene. Ɛɛ, mebaa ha no, wotum sɛ sunsum wɔ ha yie. Akɔmfo ne ti antɔ yie paa, wɔn abɔ ho mmɔden. Wɔn nso akyerɛ wɔn dɔ ama ɛɛ, wɔte kɔkɔɔ so, ɔtumfoɔ, wɔn sɛ tutu. Ɛɛ, na ha yɛ bagya bagya bagya bagya bagya. Ha yɛ butu. Aha yɛ wild. Etu nuanom actors ne actresses a wɔn hwɛ yɛ de asɛm na aka kyerɛ wɔn ofie. Ɛɛ meka kyerɛ wɔn sɛ obiara a ofie a ɔhwɛ biara no wɔbɔ mmɔden ayɛ sɛ wɔbɛtutu nneɛma nnenan aba ma ahyia na wɔbɛhwɛ n'ani so adeɛ sɛbi sɛbi mpira mmiɛnsa ɛyɛ yɛn ara abiem eti sɛ wode ɔni bɛhwɛ bi a na nso yɛ bi ayɛ dɛn aka saa bɛn. Ɛmɛka yɛbɛda wɔ ase bi ɛde yɛbɛsan ɛde nkɔmɔ na saa bere yi. Ɛ odifoɔ baa Kɔmfoɔ Yebi. Kɔmfoɔ Yebi asuo Kwabena Srodwo ne yere prɛko pɛ. Saa Kɔmfoɔ baa yi yɛ Kɔmfoɔ baa a obi a ɔtaa tie Nhyira FM nim no papaapa. Yɛka Kɔmfoɔ baa a ɔyɛ adɔeɛ, Kɔmfoɔ baa a ɛ ne dwumadie a wɔredie no ɛsɔ nnipa bebree. Ɛnso wɔnom ani wɔ Asante mantam a wɔdi mu akotene. Difoɔ baa Kɔmfoɔ Yebi yɛ mo akwaaba. Na dɛn na ɛresi wo din difoɔ baa kɔɔfoɔ yie bi no ebee? Ɛɛ, mɛfa no sɛ adɔeɛ a meyɛ nti na wɔde dwom no asan aka me ho. Ɛnnɛ yi, wo nuanom akɔmfoɔ mpempem na aba abɛhyia wɔ mmanhyia du kɛseɛ mu anom sɛ. Deɛ ɛdi kan, dwumadie no ankasa wohu no sɛn? O Nana, mehu no kama. Menim sɛ Samuel baa no de dwetɛ no kyerɛɛ Awurade Yesu no, na ɔte dɛ, wayie ɛ? Mɛka asa deɛ ama no, mɛfa me ma Awurade me deɛ ama me. Menim sɛ nnɛ, biribi a nti a biribi bɛtwa, ɛnɛ nneɛma bɛsi. Na menim sɛ meretu akɔmfoɔ no fo sɛ, obi a ɔnya deɛ bi a, sɛ bio, ɛbɛtia Asanteman, na ɛbɛka nananom. Yɛ Nana awu, yɛn ani abere. Nana awu oo, yɛmmoa no oo, Nana awu oo, yɛmmoa no. Yɛgye, yɛ, kyerɛ sɛ, yɛn ani abere, na menim sɛ nkɔnmudeɛ no, ɛbɛyɛ yɛn dea. Enti megyina ha a, Meda Amana ne Otumfoɔ Nana w'adeɛ nyinaa bɔfoɔ Yesu meda mo ase. Ɛɛ Nana yɛsɛ wo wɔ Adom TV so anyɛ bi a akɔmfoɔ a ɛnɛ mo aba sɛ mo wɔ kɔm no yɛma mo nhyehyɛeɛ bi nneɛma bi a mo nyɛ ne deɛ mo nyɛ anaa? Ae mmra bɛm kakra sɛ obi wɔ hɔ a wontumi nkɔtutu bɔne nkɔpira wɔ bi te sɛ amamamamamamama na ɛba nti animguaseɛ bɛka Nana nti yɛama yɛ mmra bi wo kɔmfoɔ no wobɛtutu a Ɛɛ yɛde mmɔfra gu mu ɛna wobɛto hɔ. Wontu tukwa ɛwɔ ha. Nɛɛsi ɛma mo kɔ ama mo ntu etuo bullet ankasa wɔ mu. Dabi, dabi. Anka ɛɛ da bi ada deɛ anka bi anka mo tumi. Ɛɛ sɛdeɛ woyɛ woyɛ onyankoma adeɛ nti wobɛtumi ato na na deɛ wontumi nyɛ. Woyɛ kɔnfoɔ bɛɛ deɛ nkyerɛ me mu. Wo nuanom ebu hɔ nom abɛduru no na wɔsa anwea gu n'ani. Ebi de powder egu wɔn ani, ebi nom dwɔt. Ebi nom nsa, ɛno no ebien. Ɛɛ, wonim sɛ yɛyɛ nnipa yi koraa no, yɛwɔ Nkran, yɛwɔ Asante, yɛwɔ yi, o, ɛn, ɛn, Asantefoɔ pɛ fufuo, Nkranfoɔ pɛ banku, ɛɛ, Apatafoɔ bi pɛ mo, eti asunsumaa biara ne aduane a wɔdi. Eti na ebi wɔ hɔ a, na wɔanom dɔɔso, ebi koraa nom abua. Ɛno deɛ ɛyɛ obi amammerɛ a wɔyɛ. Ɛsɛ sɛ sum a na akɔnnɔ deɛ no no. Sum a na akɔnnɔ deɛ no no. Na me bɔfoɔ yɛ bi agyina hɔ yi. Me sɛ me deɛ yɛ dɔkɔdɔkɔ, me menom nsa. Enti ɛnɛ deɛ na ɔmanfoɔ a ɛhwɛ Adom TV, ewiase amansan nyinaa a wɔn ani gye Asanteman, Asante Mma yi yɔ no akyi ɛnhwɛ mfiri bɔfoɔ yɛ bi hɔ. Yoo, me bɔfoɔ yɛ bi a megyina hɔ yi, menim sɛ ɛɛ adeɛ a yɛyɛ no, yɛyɛ yi bi afiri ne yɛbɛka. Asɔfoɔ koraa tumi bɛyɛ bi. Sɔfoɔ koraa ɔhyɛ nkɔɔ tumi bɛ bi. Wɔba a ɔno nso bɛhu sɛ tumi bi no, ɔsene tumi bi. Na yɛn deɛ deɛ, nananom na ɛde nhahama ma yɛn ɛne yɛde yɛ nyankom ade. So ho? Nti ɔno ɔsɔfoɔ koraa bɛtumi aba bi, pɔpo koraa bɛtumi abɛbɛ bi. Ɛɛ, ma memmisa wei, wo nuanom akɔmfoɔ, ebi wɔ hɔ a wohunu koraa na ayɛ mo ahyew, ebi afa wɔn ho paa, ebi ho ayɛ hu, nso wo deɛ asɛ. Deɛ ɔkɔ party bi ahoɔfɛ no ara na deɛ wode ne nam mu. Ɛdeɛ nti a? Nana, ɛsɛ obiara ne ne su a ɔde nam. Ɛho sɛ yɛn deɛ yɛkɔ nsuo no, yɛn yɛ deɛ yɛ different. Ɛna mo a mokɔ tu bosom no nso ɛdeɛ ɛyɛ different. Saa na amammerɛ no teɛ.
Ɛ, kɔmfɔ yɛ bi ɛna saa berɛ yi wote sɛ yɛne ne di nkɔmmɔ no, akɔmfɔ mpanimfoɔ bebree ɛwɔ hanom sei a ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛnnɛ ɛkwan biara so no, Adom TV deɛ ɔhwɛ yɛ deɛ ɔnim sɛ yɛwɔ adzoye, yɛwɔ nnepa bebree. Saa berɛ yi, wohwɛ m'akyi a, Ɛɛ, wohu sɛ ɔmfa baa bi ɛɛ, ne, ne suban aba a ɔno nso ɛneɛ ɔdwa gu mu dwa gu mu dwa gu mu a woba nkyɛn mu aso a baako so sɛdeɛ kɔmfoɔ yɛ bi ka sɛ kɔmfoɔ biara anaa suman biara ɛne deɛ wɔyɛ no wei deɛ no ɔtu hyire ɛde gu ne ho na kɔmfoɔ baako a ɔteɔ deɛ ɛbaeɛ yɛayere ne pampee yɛayere ne pampee a sɛ kootare na ɔde gu n'anim o sɛ nso So no, ɛyɛ ntwoma o, ɛnneɛ wontumi nhunu. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Na deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ, wɔkura sekan, sekan a ɛkuta no no, mennim ade korɔ a wɔde retwa anaasɛ wɔde reyɛ. Ɛso ani, ɛsɛ sɛ ɔka kyerɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ hanom sei no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Asɛm a ɛɛ deɛ ɔkura sekan ato nkra de ama yɛn ne sɛ, yɛnya atwa, na deɛ yɛate aseɛ so wɔ amammerɛ kwan so sɛ ɛkɔba sei, Mo a moyɛ biribiara a nipa no ɛnyɛ n'ani a, enti deɛ ɛbɛfiri mu aba no, woanni so na akɔyɛ asobrakye a, woanhwɛ yie a, na asɛm anaasɛ adeɛ a ɛnni na ayɛ wo. Ɔpanin kɛseɛ, yɛ mo afa baba Adom TV so. Fine. Mebatwɛ ofiri na baɛ. Me wɔ Kumasi ɛyɛ a. Wowɔ Kumasi ɛyɛ. Anyɛ biara amammerɛ kɔ so o, woahu bi pɛn. Uh, Nana Akuku Addo ayi n'ase na mebɛhuru bie. Ah, na yɛ sɛ wadi nkyene akyɛ kakra. Wowɔ fie bɛyɛ sɛ? Wɔ aduosia mmienu. Wɔ aduosia mmienu. Aduosia mmienu. Enti otumfoɔ popo a yɛfiri mu na wɔ fie bɛyɛ sɛ? Oh.
Yɛ sɛ meto mbo asese ma. Ayɛ sɛ ɔto mbo asese abɛfoɔ ani so. Ma memmisa o. Ɛɛ, saa bere no amammerɛ a wɔyɛeɛ ne ɛnnɛ yi deɛ yi a wohu yi, nsonsonoeɛ bɛn na ɛda ntam? Ɛɛ, nsonsonoeɛ aba mu. Kane no, na kyerɛ sɛ ɛrehu sɛ worebɛn nneɛma a ɛte sɛ yei. Ba seesei deɛ, ɛwom sɛ yɛabue mu ama obiara atumi ba bi. Na kyerɛ sɛ kane no, anka akɔmfoɔ no rekɔ mu, sei a ɔmanfoɔ ntumi mpu mma. Mpu mma. Ne ntumi mpu mma. Adɛn na wopu ba a, deɛn na ɛbɛyɛ wo? Ɔ, na pipire no asuro ehu wɔ nnipa bi mu. Ahaa, but this time deɛ. Ɛwom sɛ yɛakyerɛkyerɛ nneɛma mu ama amanfoɔ ate aseɛ de, obiara tumi ba bi. Wofo sɛ ne nnipa na ensuro adeɛ anaa sɛ kyerɛ nea akyerɛkyerɛ nea ate aseɛ? Nteaseɛ na aba.
Kane no, na nteaseɛ no nni hɔ. Biribi wɔ hɔnom a wohwɛ a wɔnom ayɛ ɛkɔ n'anim anaasɛ amammerɛ wosusu sɛ yɛresɛe no? Bebree ɛkɔ yɛn anim. Yɛnsɛe no. Amammerɛ no mmom na afei na yɛrehu n'ani so paa because kane no na anka nnipa bi te sei no wɔn ntumi mma seɛ ne yɛabɛhwɛ ɛnɛ nso yɛabue mu ama obiara tumi ba na ɔhunu neɛ ɛkɔ so ɔkyena bi na ɔno nso ɛde aka asɛm. Wɔda ma ma memmisa wo ayɛ na nneɛma bi a te sei te amammerɛ ɛda na deɛ ne adeɛ obi wɔ hɔ ɔte baabi a ebi a ne som anaa biribi nti wɔ so wei nya adeɛ mfasoɔ biara wɔ so mfasoɔ wɔ so ɛɛ sɛ nipa deɛ ɔte hɔ na kurom amammerɛ wonni mu a Yɛka sɛ wo yere awodwo abɔ ase nti mfasoɔ wɔ so.
Ɔbɛni bɔ odi ɛn. Mpakyɛ yɛfrɛ me Kofi Frimpong. Kofi Frimpong nti agya Kofi Frimpong a ɔkyerɛ mu a aberɛ a Otumfoɔ Pokuah refiri mu na mpanimfoɔ ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ na ɔwɔ hɔ bio hunu deɛ ɛkɔɔ soɔ ɔkyerɛ mu a na yɛ sɛ saa berɛ no saa berɛ no sɛ wohwɛ a na kyɛ sɛ ɛɛ na ɛhu kakra Enti na nnipa, sɛ amammerɛ sei kɔ so a, wɔntumi mmɛn papa. Nso ɛnnɛ yi, sɛ wohwɛ mu a, wotumi hu sɛ nnipa no bebree wɔ hɔnom a, kyerɛ sɛ amammerɛ no, wɔn atwe abɛn, wɔpɛ sɛ wɔhunu deɛ ɛtua. Ɔpanyin kɛseɛ, mmoa kɔ aba ba Adom TV so. Yeah. Mepa kyɛ, yɛfrɛ wo sɛn?
Daakye wɔfrɛ me Nana Kusi.
Nana Kusi, firi he na ɛbaeɛ?
Mefiri Sɔkɔban Kurofrom. Sɔkɔban Kurofrom. Nana, deɛ ɛrekɔ so yi, woahunu bi pɛn? Mahu bi ahu.
Wohunu wɛn? Mehuu no manhyia ahemfie ha yi a. Ɛberɛ bɛn no no?
Ɛberɛ a ɔhemmaa wuiɛ a yɛadi ne nnawɔtwe da a yɛrekɔsie no nyinaa, mehuu saa. Saa berɛ no akɔmfoɔ ankɔm sei, meka akɔm no. Ae, akɔm no, wɔkɔmee but na ɛnyɛ kɛseɛ sei. Ae, wɔbɛkɔmee but na wei deɛ ɛyɛ krabɛhwɛ koraa. Ɛnhyɛɛ da nkɔɔ anim biara. So hwɛ ɛdɔm a ɛreba ne ade no a, ano rehye paa. Akɔm no ankasa ankasa no, Emu nkyerɛmu anaasɛ nteaseɛ a wɔwɔ no, ɛne deɛn? O, akɔm deɛ ɛfiri yɛn nananom pɛɛ so tete hɔ no, ɛno na na ɛɛ, na ɛma bɔne susu. Afei nso na ɛɛ, ɛno na yɛn hemfo ne adeade ɛɛ, firi kɔmfa nɔkye pɛɛ so ɛna gye Asanteman sii hɔ. Enti yɛn nananom na ɛde akɔm no deɛ ɛfiri tete ɛne yɛadi akyire saa bɛpem nnɛ. Ɛnɛ na agya obi bɛseɛ Bible ne ayi nti ama nneɛma saa tam nso na amanfoɔ suro. suro adeɛ kyɛn ɛnnɛ. Ɛnnɛ yi koraa Nyankopɔn ho nti akɔm no deɛ ɛfiri yɛn nananom pɛ so na ɛyɛ akɔm ara bɛpem ɛnnɛ yi. Wofo sɛ akɔm no ɛwɔ hɔ nom ɛyɛ paa a wɔsɛ nka yɛpagya no kyɛn som biara mpo. Saa saa saa saa ɛyɛ paa sɛ nka yɛpagya no ɛnso so no ɛnɛ no ama ɛnam akoa ɛbɛn yɛgya yɛaka ahyɛ ɛnɛ no kane no Sɛ wode adeɛ to hɔ na woka kyerɛ no sɛ wofa a, antoa bɛku a, obiara nni hɔ a ɔbɛfa. But woka sɛ Nyame ntua ka a ɔbɛba no a, ɛdeɛ ɛno na nna hɔ. Enti ɛsɛ sɛ yɛate amammerɛ no ato ahwere. Ɛsɛ sɛ yɛpagya fam no sɛdeɛ woka no. Mɛda ase pii.
Me nua baa bi wɔ hanom sei, ɔ, ɔdɔ bra, bra, bra, bra. Sɛ wohwɛ a, ɔyɛ Ɔkramoɔni baa. Nso deɛ ɛkɔ soɔ nyinaa, wɔgye tom sɛ amammerɛ nti ɛna wɔatwe aba. Me nua baa, yɛfrɛ wo sɛn? Mɛma Ajara. Ajara, Adom TV so na wɔ seesei. Obi bɛka sɛ nka Ɔkramoɔni a ɔkuu baa yi ato deɛ, nka akorɔmfoɔ nkɔm anka.

Wohu sɛ anka kane yɛka kɔm ne adeɛ, wohu sɛ nkɔkora ne mmerewa no na ɛgyigyina mu paa. So ɛnɛ wowɔ mmaayewa nketewa a asi soɔ bi bɛka sɛ Shatta Wale nkurɔfoɔ ne n'abusuafoɔ nso wɔn wɔ ha? Tumi aba yɛfrɛ wo sɛ? Mepakyɛ yɛfrɛ me Sarah. Sarah ɔde fie sɛ?
Mepakyɛ ɔmɔ 25 years. 25 years.
Ee sɛ wɔ pua. Na Ɛɛ yɛ na do ba ha. Ah, me pa cha o. Me ko tech school of journalism. Like me me wo ntete mu a me so kasa me be nsentro ni. Enti nana efia obi se wan me ye ko si. Ya wo se ye be hwe na ye nyina ye hu sani o nam so mu ye ye. Na da chi ye so ye nya bia. Sɛ so be sua ade.
Me pa cha me be hwe bi na. Oba de no hu.
Na mahu sɛ nnipa bebree, akɔmfo bebree wɔ hanom sɛ yɛ a wɔrekɔm. Na anka me no, akɔm no a ɛɛ dɔsɔdɔsɔ yi so wɔn asen ne deɛ ɛbobɔɔbɔ wɔn nsa no, da bi a yɛhwɛ a TV so ɛna ehu bi. Me kuro mu sei, me mfi, me yɛ asantini, me yɛ wɔ sɛ me mfiri Western region na me baa ha no sei. Me kuro mu sei, mehu kɔmfoni biara no, wadrɛse kama no ɔnam kuro mu, but me baa ha no, mahu sɛ saa dɔsɔdɔsɔ ne adɔsɔdɔsɔ ne wei no a ɛwɔ TV bere nyinaa. Ɛnnɛ, mede m'ani abehu bi. Tete ka, nkuraa nketewa a ɛwɔ mfie nnum ne mfie nsia a ɛte so nyinaa, mmabaawa ne ade nyinaa, wɔreko. Enti mahu sɛ ɛyɛ ade a ɛkɔ so a ɛyɛ so interest, enti m'ani agye paa. W'ani agye?
Ɛɛ, Maame, sɛdeɛ mehwɛ w'ano, sɛdeɛ esi woso nsu yi a, wonya kasa a, bɛkasa. Adom TV so nie. Ah, Adomfoɔ deɛ, mowɔ kurom. Mowɔ kurom paa. Yɛfrɛ wo sɛn?
Yɛfrɛ me Sarah. Maame, dɛn na ɛde wo baa ha? Ah, me. Eti adwuma no, ɛɛ deɛ etua mu ebi ɛno no, ɛna wohu sɛ obi ba ma yɛ aduane cameraman. Sɛ ne nkwa ho hia no paa. Baabi a ɔte paa yɛ kura bɛn ho, ɔbɛni na afɔ yɛ. Ɛɛ wasaba. Eti yɛbɛtoa so. Osuro so obewuo. Obi anwu wɔ ha. Ɛɛ ade no deɛ ɛba so a na wapɛ baabi afa kama. Ɛɛ maame wo so firi na ɛbaeɛ? Mepa sɔ me wɔ Ɛhwaa Adablaka. Ɛɛ ɛdeɛn na ɛde wo baa ha? Ah me ti TV ho hwɛ adom ara na me hu neɛ ɛkɔ so na me sɛ o ɛnna me so me ba ma ahyia no ma ma hwɛ neɛ ɛkɔ so wɔ ha se. Yɛ mo akɔ aba. Ɛɛ me nua bɛrima wobɛba me nkyɛn na ɛɛ ɛɛ wote deɛ meka no. Yɛfrɛ wo sɛ? Yɛfrɛ me kwa yie mframa.

Ɛhwɛ ayé ma bɛ dwa do. Bere sum a ɛretu nso abo nti wantumi ankasa de akɔ akɔba no nti yehu akyi obi ɛnom dot anaasɛ ɔnom biribi a ɛɛ na kyɛ sɛ bi a ne suman ɛna ne kɔn adɔ sɛdeɛ nkyerɛmu ɛfiri kɔnfoɔ baako hɔ ɛde ɛbaeɛ no sɛsei dwumadie no ɛrekɔ so mehu sɛ sumankwahene Ɔno ankasa nam mu a ɔkyerɛ apolisifoɔ ne asogyafoɔ deɛ ɛwɔ so wɔyɛ. Ɛsiane sɛ dwumadie a yɛredie nyinaa hyɛ ne nsa enti, sɛ ɛbɛkɔ yie, sɛ ɛnkɔ yie, ne nyinaa gyina no so. Na wo sɛ n'ani abere yie paa, wohu sɛ yɛdi kan ne no adi nkɔmmɔ dada. Me nua bɛma yɛfrɛ wo sɛn? Yɛfrɛ me Atamfo Nsa. Eh, mefiri ɔfe nso na mo beredi. Medi etuo, ɛntoma medi etuo kɔnfoɔ. Eh, ne ba me nana kwasi wiɛ. Na sɛ woyɛ kɔnfoɔ ba? Meyɛ kɔnfoɔ ba. Na kɔnfoɔ ba, wowɔ akɔm ne fa ho bɛn? Eh, me papa. Ɛne bɛgye atuo kɔmfoɔ, ɛntoa bɛgye atuo kɔmfoɔ. Akɔm mu ɛne ɔkwan a wɔde woo me. Enti m'ani gye. Enti na kyerɛ sɛ wo ankasa woyɛ kɔmfoɔ. Enti me ankasa no meyɛ bosom tea, ɛɛ, ɛntoa bɛgye atuo, deɛ tia me ne me, ɛɛ, ne ba ne me. A daakye biara no wobɛtumi akɔm. Ɛyɛ sɛ, ɛɛ, bosom no amanneɛ sɛ ɔbɛtumi afa me deɛ a, mɛtumi akɔm ama no ayɛ yie. Woayɛ krado, ɛyɛ nokorɛ paa. Wobaeɛ yi, deɛn ne deɛn ne deɛn na ɛsi w'ani nsam, wobɛyɛ deɛn na woahunu? Mebaeɛ. Ɔfe nso na mo bredi ɛfɔ bedi atuo na n'aba yɛ wɔsi fam wɔayɛ amaneɛ wɔayɛ amaneɛ ɛsɛ fata biara wɔayɛ amaneɛ adi akyerɛ bafoɔ sumanfoɔ ayɛ ne yɛ bedi atuo ba yɛ wɔsi fam no obi ehu sɛ wɔsesan yi nana ɛfɔ bedi atuo kɔnkɔn ne ba ne me ɛna me kasa no ɔde tete amaneɛ ɛna ɔde ɔyɛ a ogyina mu ɛɛ eti saa mmerɛ wogu so ɛhwɛ adom tv a Yegu so de deɛ ɛrekɔ soɔ wɔ Manhyia Fi kɛseɛ mu rema wo. Nnipa no abu ba baabi a mpanimfoɔ ani nnye ho nti, woyɛ asoma nkwa hene hyɛ asogyafoɔ ne apolisifoɔ sɛ wɔmpia nnipa no mfa nkɔ akyire. Na sɛdeɛ ade no teɛ no, akɔmfoɔ no rekɔ mo a, woanhwɛ yie a na ebia baabi a wogyina no, biribi abɔ wo, biribi atwa wo ama biribi aka wo, na adeɛ bɛkye no, wokɔka sɛ na mekɔeɛ sɛ merekɔhwɛ akɔmfoɔ anaasɛ mekɔɔ Asantehene Mayie ma na mmaa no kɔwiee sei. Yei nyɛ monomonto a mpanimfoɔ retu a ɛno nti saa berɛ yi yɛpia nnipa no kɔ akyiri. Ma memmisa ɛyɛ Bafoɔ asɛm kakra. Bafoɔ Asabere Kudza wɔ asu aba bio. Ɔno ne Sumaban na dwumadie nyinaa kyɛw saa. Bafoɔ mehu wo anɔpa no na powder biara nni wo ho na w'anim mmere hye. Seesei deɛ asɛ anibere aba mu. Ɛɛ deɛ ɛwɔ mu sɛ abosom no hunu me a deɛ ɔno wayɛ no Edi kan, wɔse mehyirahyira wo ne nnwuma pa a woyɛ maa mo so. Nhyira no, wɔde ebi guu so a, na kyerɛ sɛ wɔahyira wo, na wɔakyerɛ sɛ wowɔ nkwa, w'adwene pa, wo tirinwi fitaa. Enti sɛ bidie na wɔn ho wo, sɛ nhwoma wo, sɛ hyira wo, powder wo, wobɛtɔ mu. Na mihuu nea enti a Suafo Ahene ho som retu wɔn ho na wɔtwetwe wɔn ho. Dabi, atade a ɛhyɛ me yɛ deɛn? Nea me nipadua no ɛyɛ deɛn? Wɔn mu nti na mewɔ hɔ. Abosom ni hɔ a, nsomankwan ni hɔ. Sɛ abosom ni hɔ a, nka m'akonnwa koraa nka ɛmma. Enti deɛ wɔyɛ biara no, mesusu, mebu. Enti sɛ me ho ayɛ fitaa, hyire. ɛne bidie ne ntwoma yɛ ne ho a na wase.
Papa wɔ dɛ mama mimi sɛ o wakɔmfoe a ɔmo edi dwuma yi obi wɔ nom adeɛ ekuta no sekan obi wɔ nom adeɛ ekuta no asɛ pian ɛɛ ɔbaa ne nipa aduane asɔ ɔde bɛwɔ no ɛno ho asɛm te sɛ ɛno bosom ne nipa nyɛ pɛ ɛde ɔmu ne sɛ woso biara wɔ nafadeɛ obi deɛ yɛ pian Obi deɛ yɛ sekan, obi deɛ yɛ sikankuri, obi wɔ hɔ a ɛyɛ gyan, na ne nyinaa ne sɛ abosom deɛ wohwɛ yɛn ho yie yɛnim deɛ ɛyɛ na afei akyidifo nso ɛwɔ sɛ ɔmo ani da hɔ sɛdeɛ wonyɛ biara no wɔwɔ wɔ abosom no na ɔmfa anyɛ biribi wɔde bɔ ne ho nyinaa no wɔn deɛ no wɔn te ne ne wedeɛ mu na Bosom no na ɛredi dwuma. Nkɔmfoɔ ne wɔn te. Wɔn kɔn na bosa sɛ de ne sie koraa agye sɛ obi bɔ n'amane. Nti deɛ wɔyɛ biara ɛyɛ ahyɛnso, ɛyɛ amaneɛ. Wɔn amane nipa a ɛrehwɛ bie no, ɛho bɛhia sɛ wɔbɛbɛn ayi nkɔmfoɔ no sɛ sɛ obi apɛ sɛ ohunu deɛ ɛtwa mu. Ɛbɛkɔ akɔwie akyire na asɛ sekan apagya nipa ne eku ba so. Sɛ yɛka sɛ yɛdi mmara so deɛ a, ɛka bɛbɔ bebree. Deɛ sɛ adwanom baeɛ a, ɛne ɛho agodie no anaasɛ dwumadi a ɛkɔ so no ani so sɛ nte saa sɛ wogye bom a na ade no ayɛ nwɔnwonae nanso yɛmpɛ ne saa ma ɔyɛ aba yi yɛnim sɛ ɛdɔm bɛgu afei so nanso ne wo sɛ ɛde adwene to fam na ɛyɛ deɛ tiri biara ma ɛnuonyam bɛ mu te sɛ mohyɛ aseɛ anɔpa no nsia berɛ mo ato dɔnhwere nsia di kan no wɔne agyede akɔ soɔ no N'ani agye papapapapa. Sɛ sɛ akɔm deɛ ɛɛ ɛɛ nwanwa akɔm yɛn nkɔ mmerɛ yɛn nkɔ mmerɛ na sɛdeɛ akɔmfoɔ yɛ si aba aba abosom na ɛsane akyerɛmanefoɔ yɛ si asi aka twene nea wɔn ayɛ fira nɔpa bɛsi saa bere. Nokorɛ ni, Nyame ne abosom na ɛde wɔn bɔ aseɛ, sɛ Nyame ne abosom ama wɔn ahoɔden foforɔ yɛde sini saa adwuma ho nyinaa. Na yɛdɛ menim yie sɛ, yɛn nana na afei kɔbi sɛ wampem ayie no, yɛahyɛ aseɛ ahyɛ ase pa, na menim yie sɛ ɛbɛwie yie. Mpanimfoɔ se, aburo bɛbɔ akɛseɛ a hwee de bɛfiri yam. Deɛ ayɛ yie deɛ, medɛ menim sɛ abosom adi nkonim, Nyame adi nkonim, akɔmfoɔ nso adi nkonim. Wɔde ama deɛ ɛtwa toɔ, berɛ bɛn na Otumfoɔ bɛba bɛtena ase? Ɛnni gyina biara, ɛno ne bɛba. Ɛsɛ sɛ ɔno dwuma yɛ deɛ nyinaa, sɛ wɔn mmaeɛ a, ayɛ sɛ wɔka wɔsa ka pɔn no wɔn nwa mu. Wɔn no bɛduru pɛ na afei na na dwumadi no kɛseɛ pɛ no so. Ɛno ne berɛ a Nakurɔfoɔ nyinaa bɛkyerɛ bosom no ɛbɛto Santiago nhyira no de ahyiahyira no ama no awerɛkyekyerɛ na ama ne fata biara yɛakyerɛ sɛ ɛkɔ adwam biribi ato do sanfɛyɛ no nyame ahyira wo ɛɛya nanso awerɛkyekyerɛ wo papa yɛbɛda wase pii. Enti Baffour Asabere eh, mogya wo asu aba bio. Nsumankwaa hene na wote sɛ yɛde no edi nkɔmmɔ. Ogu so a ne nna mu a, ne dwumadie ne deɛ ɛsi ne si. Ti ɛbra no bra no bɔhu sɛ yɛde no edi nkɔmmɔ a, ne yɛ pɛ deɛ tua mu. Nana Oma, ɛɛm, mehu sɛ wɔn gu so wɔn ho na afei wopɛ baabi afa. Ɛɛ, tuotuo ara nom ahɔ a, a wote, eh, wote paa ɔno wɔn pɛ baabi afa ahwɛ a, ɛyɛ ayɛ ka na, biribi na mɛhunu na. Ah, ama ma dira yɛ me ntantan kakra bi nim sɛ kɔnfoɔ yi loto nɔma ɛyɛ sɛ bisa baafo mɛ because mɛ hu bi wɔgye waya no wɔyi loto nɔma mi nim sɛ akɔm ne ba tumi yi loto mɛ mɛ baafo loto nɔmbɛs no yɛtwa yɛ bɛdi o ne nyinaa kwan yɛ aboso no fa so de maayɛ no ɔnoa na ɛbɛtumi akyerɛ mu afideɛ no yɛ obi dea na sɛ nokorɛ sɛ ɛbɛto deɛ ɛne ka asɛmpa na menyi ne sɛ obiara twa lota wɔni deɛ wɔwɛke firi krataa mu koraa no ɛtumi te si nkyɛn wɔ se a mehunu yɛ akamene paa mate so baako wɔayɛ de sei na mmom meka hyɛ bosom anwumanyam sɛ akɔmfoɔ no bosom no bi wɔ sɛ wɔyi a ɛto afahyɛ a mekɔ ne ade no bi wɔ hɔ so a fama nkurɔfoɔ hia so ate de biribi anyame
eti deɛ bafoɔ aka no no ɛgu so yɛ live wɔ adom Ti Yaya, me nuabaa na na ɛyɛ aberefoɔ. Ɛnnɛ yi, wada ne kɔmfoɔ baa prɛko pɛ. Ɛsiane sɛ ne kurom kɔmfoɔ baa huu no ara na ɔse o, abosom no apɛ wakyɛ ɛna wakɔtena TV so bere a yɛrepɛ wɔn a wɔadi nnɛteɛ. Enti wankasa ɔka sɛ. Ɛnkɔka asɛm bi a nhyɛ me kurom kɔmfoɔ ano. Ɛɛ sɛ me mefi ahemfie. Ɛɛ ɛyi Kontinhene. Ahemfie, na ɛhɔ na ɔsom wɔ. Enti wɔnya hunu me ano sɛ wo, woyɛ me deseɛ. Na wɔbɔ mpaeɛ ma me ayɛ sɛ kwan biara so obiara nni hɔ bɛtumi a. Kɔmfoɔ wei, yɛhyiaa no last time a yɛbaa ha sei, berɛ a na yɛrekora ɛyɛ, ɛɛ, yɛrekora Asantehemaa. Yɛ, na ɔwɔ ha sei, yɛhyiaa no.

Kwan biara so sɛ holo ka wo. Holo si fam na sɛ wɔyi aba a na nyɛ bia. Ɔno nso na n'ahyɛnso ne deɛ ɛwɔ no ho yi. Wɔamfa no nso anyɛ ne ho a na nyɛ anoa sɛ batakari adɔɔso gyame ho kɛmpo papa na holo deɛ ɔno n'amammerɛ no sɛ wohyia no na nneɛma bi wanhu na ɛna na kɔpɛ bi da ebia na ɛkantan fit yɛ deɛ kan. ɛdɛn ti na wɔn hyɛ ataare a ɛno ano sɔpɔ. wɔn deɛ ne n'amanneɛ ne sɛ wɔn no kɔnfɔ no kwan se yɛn ntwa foto a wɔhunu bi wɔhunu sɛ wɔn na wɔde wɔn mo yi sɛ foto na bɛmu na hunu wɔsom no n'amanneɛ no no kɔnfɔ yi a wɔgyina hɔ yi. a ɛbɔ subɔ no so yi, woka sɛ wɔnhyɛ suit daduasa a wɔbɛhyɛ ntoma biara wɔ obi nanso bosom no ba a duatam yɛa na ɔbɛmo ne ne tu asisi ɔkama nti wohwɛ bia ne wɔtwam kɔ na dɛdɛ na deɛ ɔdi n'akyi no ɔno nso ɔwe bɛsi o menim sɛ
ɔno nso ɛna medi ka ka sɛ wokɔ Hospital a ayaresabea dɔkotafoɔ no dɔɔso. Obi hwɛ ani, obi hwɛ nkasɛm, obi hwɛ eh, etirim, obi hwɛ ani. Ne sɛ nti saa na abososo teɛ. Obiara wɔ ne deɛ. Wɔkura no ase mma, obiara ho n'adwuma. Nti abosom no obiara wɔ n'amadeɛ. Nea ɔwe bi sin, deɛ ɔpe ntasuo yi. Ɛnyɛ no ne kwan no ɔmfa hɔ na sɛ nyɛ no a nti ɔno nso yɛ amane ekuta no yi ɛne sɛ ɛdi n'akyire yi wɔamfa ne n'akyi a wɔso a wɔso ɔte ase nti deɛ ɛni hɔ no ɔma no bɛdi hɔ ɔno ne bɛsi deɛ wɔtu kwankwa ne ɛfa bi ankɔ a wɔn kora ɛdi akyi no wɔn nyɛ adwi sɛ ɛfa bi kɔ ɛdɔkɔ deɛ ɔde atwa n'ani so yi bidie ne nyina da gye sɛ ɛyɛ ne saa pɛpɛ ɔno nso ne deɛ no wotwe mu taa ɔno nso bosom bomfa kuro bomfa nimbo bosom no fɛ nimbo
nanam sɛ radio so pɛ sɛ ɔne wodi nkɔmmɔ kakra nti nanam kɔkɔadie wɔ ha yɛ a radiofoɔ so pɛ sɛ ɔmo ne wodi nkɔmmɔ ɛnɛ ɛyɛ sumankwa Wɔno na agya akɔmfoɔ nyinaa wɔda wɔn ano o. Ɛno nti na yɛne yɛn nkɔmmɔ, abosom a ɛrekɔ moɔ ɛne yɛne wɔn ɛretwetwe nkɔmmɔ ɛne adeɛ a. Na ne nyinaa ne sɛ, ɛnnɛ ne deɛ ɛdi kan a yɛreyɛ ayie Otumfoɔ a ɔte kɔkɔɔ soɔ ne maame, ɔsan ne ɔyɛ ɔbaa hemaa, wɔfiri moɔ no yɛreyɛ no ayie. Na agya, ɛnnɛ ɛna yɛn akɔmfoɔ da, yɛne wɔn ɛretwetwe nkɔmmɔ kakra.

Ɛwɔ mu ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ na ɛwɔ mu. Abosom deɛ abosom hunu ahodoɔ bebree. Obiara ne su ba te sɛ yɛ nnipa yi awɔ so obiara ne ne su ɛna ɔsu obiara ne ban. Ahemfo no afa aseɛ sɛ wɔn ɔba na me ɛyɛ mmoa ma me kɔ sɛ meka sɛ bi abosom baako na ɛfa wo enti ɛbaa na ɛno ano na abosom baako ba na akyire baako bɛba deɛ. Abosom biara wɔ ne mu ɔsi abosom biara wɔ ne mma. bosoom biara wɔde na ato laa so wɔtɔ nsuo baako ka ho a mmoa sika bebree abosoom bebree ahaa nti wei wogyina hɔ a ɛbɛtumi ate aba hɔ yo yɛda ase ahemfo no afura ase ɛba ahemfo no afura ase ɛba yɛbɛpɛ sɛ yɛne ahemfo no bi bɛdi nkɔmmɔ ahemfo no ankasa so afi ase ɛba ɛnɛ ɛyɛ akɔmfoɔ da nanso baabi a akɔmfoɔ no wɔ no wɔn ahemfo wɔ hɔ Ɛno nti, na kwan biara so ahemfo no nso bɛba abɛtaa wɔn akyi, wɔbɛtena ase. Ɔte kɔkɔɔ nso ɛ? Ɔno nso bɛba abɛtena ase bere pɔtee ne deɛ yɛnnim. Na mmom ahemfo no firi ase reba. Wɔn hene bɛn na ɛbɛn? Ɔtaa agunaman hene. Agunaman hene. Nana ano akyerɛkyerɛ Paul a ɔtɔ so mmienu. Ɔyɛ dɛn? Nana akɔmfoɔ hene. Nana akɔ ayi. Agunaman hene. Akɔmfoɔ hene. Yo, yɛnhwɛ nsɛ sɛ bia ɛbɛtumi ne Nana akasa kakra a, ɛsiane sɛ ahemfo no afiri aseɛ nso wɔn mma. Ɛ, n'akonnwa adi nkan. na ne kyinie na ɛba no. Ɛno nti, sɛdeɛ ɛyɛɛ no da no no a na yɛpɛ ɛyɛ Otumfoɔ ne maame, yɛpɛ no ɛyɛ yɛde aberewa asia ɛrekɔto yie no, yɛne ahemfo no redi nkɔmmɔ, enti yɛne wɔn bɛdi nkɔmmɔ. Nana yɛfrɛ wo sɛn? Nana Kwadwo Samu Kantanka, Abona Nkafoɔ hene, yɛ a meto so mmienu. Na hwan na ɛbɛn? Kɔmforanɔkye Agona Agona hene Nana Anɔkye abɛbio wɔno na wɔba sisi yɛ na adɛn na mosɛ fita yi kɔmfo hene wɔde kɔmfo hene no no asante mmam ha deɛ ɔhene ayɛ a wɔde sikadwa kofi baayɛ no baabi a wɔkɔ biara no ɛyɛ fitaa nko ara na wɔyɛ ɛti wɔno ɛka ho sɛ ɛyɛ aba

Ɛna wode fitaa bɔ wo ti. Y'ani abere nanso wo hyɛ fitaa ɛne sɛn. Wo nim sɛ Asante deɛ sɛ bia fam bibia yɛ fitaa ɔna kɔmpɔn n'akyi sɛ ne bibia ɔyɛ biara no ɔma han bɛɛ mu nti sɛ Asante mɛ nyinaa yɛ tuntum koraa kɔmpɔn n'akyi deɛ ne bibia yɛ fitaa. Ɛnti na ndɛ yɛ akɔmpɔ da nanso waba ha bi menim sɛ nti a wɔ ha wobɛtumi akyerɛ yɛ mu kakra. Sɛsi a me ne Agona Babo Bosonkɔ a ɔyɛ Kɔnkɔn Agye Bosom a ɔde yɛ Asanteman no mehwɛ so na na Agona Hene na ɛdi m'akyire ɛdeɛ biribi a ɛyɛ bia ɛba bɛka mu ma yɛkyɛm tena mo na yɛ ma saa na ɛteɛ. Enti yɛ sɛ akɔmfoɔ ne kɔm a mo aso mo bɛtaa akyire. Yɛbɛtaa akyire paa. Enti dɛ nti na nnɛ yi yɛde nna du baako nyinaa si hɔ sɛ yɛde yɛ yie nanso akɔmfoɔ na ɛfiri aseɛ wobɛtumi akyerɛ yɛ sɛ nti. Sɛdeɛ yɛnim ne sɛ yɛn deɛ Yɛaka amammerɛ mu anaa Asante amanneɛ no, ɛnim sɛ ɛyɛ akɔm na ɛde yɛɛ biribiara. Ɔman yi koraa yɛ asɛm na ɛsu ɛne nana saa nana pɔmpɔ no de yɛɛ no, wɔn de akɔm na ɛyɛeɛ. Nti ɛbi biara no, ɛde akɔm no tete kwan mu sɛ ɛbɛyɛ abasabasa biara, sɛ baako a yɛyɛ sɛ obiara nti bɔne biara ntumi ma. Yɛbɛda nana ase. Yɛbɛda yɛbɛda nana ase. Ɛyɛ toa so yɛ ne ahemfo ɛna ɛkasa ɔman hene akonafo.

Deɛ ɛbɛ sɛ yɛne ahemfo no bɛdi nkɔmmɔ bɛyɛ sɛ deɛ ɔbahyɛ fitaa no a wɔkyerɛ sɛ baabi a ɔbɛkɔ biara no fitaa ayie koraa fitaa saa na wɔn ɛde asi dwam ɛno nti nana na ɛba no ɛyɛ agona ɛhene ɛna wɔba na yɛne ne twetwe nkɔmmɔ.